Geraint Hardy, Maggie Dodd, Rhi Morgan a Dan Glyn oedd yn y stiwdio Dydd Sul, a'r band yn chwarae'n fyw oedd Masters in France. Dyma figion o'r rhaglen. Oedd yna rhyw chwerthin rhyfedd iawn yn mynd o gwmpas y stiwdio fyd. Gan ei bod hi Ddiwrnod Cenedlaethol Chwerthin, oedd Tudur yn trio gwneud ni chwerthin. Reit, gwawr, ti eisiau gweld joc? Ydw, pam lai? Be ydy enw'r gacan galeta yn y byd? Sama.
Mike Tyson.
Ooh.
Hwna mor wael, dwi ddim yn chwerthin. O na gyffron yn studio dy syl achos oedd Rhi Morgan di dod ar y teclyn diweddara fo hi, yr iPad. Waw. Sain siŵr bod chi wedi clywed am hwn. Mae pawb wedi bod yn siarad amdano fe. O, di. Dim llai na'r iPad! Yr Apple iPad 'ma fe. Mae lot o fuss 'di bod ambiti'r iPad nawr, ond gweitha i, beth yn union mae fe'n gallu wneud? Wel, un o'r pethe, so pawb yn gweud taw iPhone a iPod Touch mawr yw e, ond un peth sy yn wahanol yw'r iBooks hyn, sef ti gallu lawrlwytho llyfrau a darllen nhw on the go. So maen nhw dy lyfrgell bach di. O, mae fe'n edrych yn hyfryd! Silffoedd bach 'da ti, a dewis un, a wedyn ti jyst yn fflico trwyddo, A ma' fe jyst... Ma'r touchscreen yn wych arno fe dwi'm yn cymharu dim byd arall. Ond t'mod dyw e ddim yn defnyddio e-ink so mae lan i ti os yn well 'da ti hwnna neu well 'da ti hwn. Ond ma' hwnna'n beth newydd. A wedyn ti hefyd ma' aps arbennig ar gyfer yr Ipad so dyw e ddim... Ti yn gallu defnyddio aps yr Iphone ond ma' aps ar gyfer yr Ipad sy js yn

Beth oedd fy mywyd i heb yr iPad? Beth o'n i'n neud? So, i fod yn wir, mae, dyw e ddim, ti'n mynd i gael iPod a mae fod fel netbook, mae tua'r un pris â netbook, so ti'n defnyddio fe, pethau ti 'di sgwennu arno fe, ti 'di tynnu lluniau arno fe, unrhyw beth fel 'na. Grêt. Wel, faint yw ei bris e nawr te? Wel, fel o'n i'n gweud, dyw e ddim mas fan hyn eto, ond yy os newn ni newid y dollars mewn i bunnoedd, mae tua fo tri chant a hanner. Ww, itha lot, ond falle bod e werth e, ife? A sawl seren? Wel, alla i ddim rhoi pump allan o bump i fe. O, siom.
Ww, o o'n i'n myn' i roi... Nes bo camra arno fe. Yn union, fel o'n i moyn camra, ond ma'r un cynta myn' i neis, bydden i'n rhoi pedwar iddyn nhw. Mae Tudur, Gwawr a Leni yn cael dipyn o sialensa am yn uned pump. Mi athon nhw i go ep yn ol gella'n ddiweddar a dyma sut hwyl gafon nhw.
Mae Tudur yn mynd i ennill, nath e ddim dal mlan ar y rhan gynta. Ffwr a ni.
Mae Tudur 'di gweud bod e ofn uchder. Hmm. twyll a chelwydd.
Ww, aw!
Lwser! Mae fe'n mynd i gael ofn fan hyn. Os yw e ofn uchder, mae'r fantais mwya allwch chi gael yn neud y cwrs yma. yw coese hir. Beth gorau wneud yn ôl di jyst peidio sbio o lawr. Un, dau, tri.
Oh. Yes, it is! Oh!

Wel, yn ôl Bryn... Yn drydydd?
Wel, na, yn yy gwawr a Tudur yn dda iawn, naw mas o ddeg, yym, t'mo' nathoch chi dda iawn, ond achos bo' Leni yn fwy ofnus na'r lleill a 'di cymryd gymaint o amser mae hi'n haeddu deg mas o ddeg. O! Ie! Woo!
'Da ni'n gweld Dan Glyn ar ei ben ôl reit aml yn chwilio am glipia ar y we, ond mi odda ar ei draed dy' Sul ag yn dawnsio!
Yeah, fi'n gallu tyblo fe lawr, fel hyn. Na ni, gret! Gafodd Rhydian dipyn o hwyl yn rhoi colur ar Tudur dydd Sul. Ia, Tudur! Os ych chi angen mynd mas, a hynny ar frys, a chithau heb golur, wel, pidwch poeni. Dyma sut mae'n neud colur ar frys.

Yr enillydd, wrth gwrs, yw Geraint Hardy. 60 yn erbyn deg! Mwynhau, mwg yr heidar, llong byrchiad yn mawr i ti! Wel, dyna chi 'di gweld clipiau o raglen Mae Yr Ail. Dach chi 'di bod yn gwylio i Uchafbwyntiau Uned 5.